Aruba a drenta un epoca nobo cu sin duda lo trece cambionan grandi cune pa e isla. Pa nos por imaginá e magnitut di e kambionan aki, ta bon pa reflehá riba e kambionan ku a tuma lugá den pasado. Playa na aña diesnuebe binti tabata konta ku alrededor di dos mil abitante for di e total di aproksimadamente dies mil pa e isla di Aruba. Den e binti añanan ku a pasa di diesnuebe binti, Te cu diesnuebe cuarenta, Aruba sera conoci cu un crecemento economico grandi como resultado di e industria petrolero cu establece su mes riba e isla. Cu estabilidad economico y cu e introduccion di luz electrico y awa, Aruba su bida social a desaroya di tal forma cu awor e Arubano por a conta cu sitionan di diberticion cu publico en general por a bishita.

Poko kas, no ta tin ningun dibertishon, na nos tempu di mucha úniko dibertishon ku nos tabata tene ku ta hunga dilanti di nos por di kas ku nos otro amiganan. Tempu ku m'a lanta aki na Ruma, tempu mi ta hoben, chikitu, bueno, no ta tin muchu dibersion. Na kas e kaminda Manase, e kas ei ta keda den Nassaustraat, i e kas ta ota yama Mother's Home. Ami mes a lanta den un ambiente musikal, pasobra di chikitu kaba, ku mi wisa ku tempu mi ta tin dies aña kaba, mi tabata ta, bon a bese, saka poko melodía riba piano, no. Na e tempu ei mi tabata ta dediká poko tempu tambe riba klarinet i riba mandolin i tambe riba kuarta. No? I ora mi tata, ku ta un bon pianista tambe, e por a lesa musik a la bista, mi tata toka piano, anto di biaha mi ta drenta su un pies di kuminsá, mi ta, e ta kompañá mi tokando. Klarinet, òf biaha mi ta toka mandolin, òf biaha mi ta kompañá na kuarta. Ademas mi ta tin un ruman hòmber, Tom, ku ta sinku aña mas biaha ku mi, ku tambe ta toka pio basta bon, e ta tuma lès, ke kos ei. Anto, mi papa ta tin otro. E tres ruman mas tambe ku ta poko musikal aangelegd. Un loke impreshoná mi enormemente ta ora mi ta kana den e kai aki, mi ta tende un piano ta zona, mi ta dai, mi ta kas, anto riba e kas ta eskibí Mother's Home. Dia Padua kombidá mi nos a bai enan, tabata un ambiente fantástiko. Dachi tabata na piano, Padu na piano, su tata ke Ton ta toka fió. Otro ta, en fin, cada un ta toca un instrumento. Anto canta tambe. Nan tabata canta y toca. Pero n'ta ey aso. Si bo bay den otro, sigui cana un poco mas, bo ta tende otro musica. Pero e tempo ya bo tabata sinti, bo ta tende musica. Awor tin asina tanto boroto cu bo no ta, cu bo no por tende, berdad. Diasabra atardi e rumannan ta bin cas. E nos ta toka poko no, nos ta toka e muzik ta bai yobe den, walers, tumba, manzurka, dansa, tur e kos den nos ta toka. E komo no tin muchu diversión na Aruba, hendenan ku ta pasa pafó di kaya ta para pafó di kas nan ta tende nos ta toka. i nan ta bati man nan ta bati man i nan ta nan ta nan ta gusta mucho hopi di tende ku nos ta tokando no i i bueno nos ta nos ta gusta tamben ku ku ku ku e hendenan ei ta gusta nos musika i ta duna nos mas briu pa sigui toka.

Otro recuerdonan agradablesnan cu ta keda den bo memoria pa semper ta e lof cu nos ta bay atari na luna di october, nos pendiente p'e luna yega pa bo bay lof, ayanan bo ta bay anto ora despues di lof pa bo wak e yon cumannan, p'e yon cumannan wak e galensnan pero no cu e mamanan tata mucho gustoso sin. Procesion, procesion ta un cos masha bonita, nan ta sali cu tur e birgennan ta wòrdu carga, pastornan bo ta bini tur ta bini bisti na blanco, muchanan ta wòrdu bisti na imagennan, tocamentu, Ta sali for di misa, pasa rònt, bole misa bèk. Steve tabata un kos mes kos awor aki, ku e hendenan ta bai para kònt e kaminda pa wak karnaval, o e tempunan bo ta bai para kònt e kaminda pa bo wak e prosesion. So esei tabata e kos di mas agradabel, e kos di mas dushi ku tabata ta tene pa bo a asistí na e prosesion, pa bo a kanta den dje e kosnan. Masha, masha, masha bunita. Tambe nos tabata tene. E park kende nan tambe nan tawa ta bai toka e park ta keda net awor di ki e park ku tin enfrente di Island Finance meme dje park nan ta tene un kiosk traha kaminda ke e musikantenan tawa ta bini anto nan tawa ta bin toka edena. Tempu ke frèrenan a bini ke fraternan a bini nan a trata modo di inkulká den e muchanan pa siña nota musikal.

Anto suena kone e ritmo, tur e kos ei nan tabata, nan por a siña esaki for di fregadera, si e kos ta den nan, nan por siña otro kos, sin embargo nan a kombiná tur dos i nan tabata na konsierto den e parke nan ku bo tabata goza, hende nan sa ku tin, awe tin suare tur ta bai. Tur hende ta bai bai wak sin ta tende nan toka, pero no toka cha-cha-cha ku mambo, ku bolé, ku oroto nee, sino marcha nan. Ora bo ta bai misa tambe ta un kos masha bon, misa ta un trempan sin kore mei. E tempu nan aya bo mester bai misa bisti ku bo manga largu, ku all será. y cu bo sombre. Pasobra nos ta tin Pastor Zeppenveld cu si bo a bay misa y bo manga ta mucho cortico y bo no tin e sombre e ta para n'e preekstoel ta bisa abo bay cas bay bisti paña.